ċemplu 2124900 biex tkunu magħna fis-sala. U kull min ikun magħna fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Primavera Caterers u Candy Gel. Kif ukoll, kull ġimgħa tlu fiċ-ċans li terbħu hamper delikat per pasta rummo għandi convenience shop, hamper bi prodott ta' Josefa Foods u Galletti Keys u fl-aħħar tilgħa terbħu vaganza għal Valle d'Aosta ġewwa l-Italja, l-Iżvizzera u Franza, kompluti bl-eskursjonijiet, titjiriet u transfers grazzi għal Europa Tours.
Nerġgħu lura nfakkrukom intom tistgħu iċċemplu u tistaqsu li tridu. Tistgħu titlu anke on air minn hawn ftit ieħor se jkollna l-esperti magħna u se nippruvaw illi nispjegaw x'inhu jiġri eżatt. Nipprovaw nirrispondu kollox, mhux aħna ma l-esperti, però għandna l-Ministru tas-Saħħa hawnhekk u hemm ċertu domandi inti trid twiġibhom. 10,000 infettati bħalissa sakemm qed nitkellmu, qed nirrakordjawha di fl-offsinhar. Fid-dinja. Ekku, fid-dinja, fid-dinja naturalment. Aktar minn 200 mejta. Il-who ilbieraħ qalet illi hija emerġenza globali din. Il-bieraħ. Ekku. Dolodu nsiru nafu l-Ingriterra hemm tnej, l-Italja hemm tnej oħra, l-Italja viċin tagħna, Dottor Frank Portelli qal hi u mhu minn hemm wasalna. Inti ċert li m'għandniex aħna Malta? Mela ara, jiena ħa nagħmilha għal disclaimer. Aħna qed nirrekordjaw dal-programm il-ġimgħa. Għadni kif għedtha f'nofsinhar.
Il-ġimgħa viċin nofsinhar. Jiġifieri l-informazzjoni li għandi hija korretta sakemm dħalna għal dal-programm fil-11 ta' filgħodu. Qed ngħid hekk għax is-sitwazzjoni qed tinbidlu litteralment minn siegħa għall-oħra. L-ewwel li sirna nafu bih dan il-virus, in-novel coronavirus, kien proprju bħal-lum xahar, fil-31 ta' Deċembru li għadda, illum il-31 ta' Jannar. Ġifieri f'dax-xahar dal-virus nfirex maċ-Ċina kollu u qiegħed joħroġ anke għall-kumplament tad-dinja. Biex nagħti stampa ta' fuq x'qed nitkellmu, dal-virus jixbah, m'għandu x'jaqsam xejn, imma jixbah lill-influwenza. Jiġifieri dan qiesu jinfirex bħalma tinfirex l-influwenza. U l-konsegwenzi, is-sintomi tiegħu huma simili għal tal-influwenza. U jittieħed iktar.
Għadni kif rajt x'jismu professur mis-CNN kien qed jgħid jittieħed iktar mill-influwenza. Qiesu influwenza.
Jiġifieri l-influwenza ma tittieħedx daqshekk għax ħafna nies għandhom immunità għaliha ma li m'għandhomx għax l-ewwel darba u l-influwenza mit-tilqima u dejjem hawnx tilqima għaliha. Imma dawn qiesu l-influwenza. Issa l-influwenza kull sena ddur id-dinja. Ilha għexieren ta' snin, mhux mijiet ta' snin, u kull sena minkejja hekk iddur id-dinja. Jiġifieri dal-virus ħa jdur id-dinja, iva, nafuha. Diġà f'xahar spreadja maċ-Ċina kollu u kif qed issemmi inti issa qiegħed imur ġo ħafna pajjiżi fl-Ewropa u Malta hija parti mid-dinja nistennew li Malta eventwalment jasal. Sa issa. Taħseb li jasal hawn?
Eventwalment Malta mhix differenti mill-kumplament tad-dinja, ma narax li Ħa ngħidlek, Se jasal, jiġifieri, hemm żewġ l-ammont, xenarji. Hemm eh? xenarju li jiġri bħall-influwenza u ddur kullimkien. Hemm ix-xenarju l-ieħor li jiġri bħas-SARS, li tkun ristritta għal ġo post wieħed biss. Sa issa jidher li da jinfirex ħafna aktar mis-SARS. Mela, l-informazzjoni li għandna sa issa hu li da jidher li ħa jinfirex. Imma taħseb li jasal Malta, ġifieri? Hemm possibilità, ma ma nistax ngħid se jiġri llejla jew se jiġri għada jew se jiġri xahar ieħor. Imma iktar hemm ċans jew inqas, jiġifieri? Daw l-affarijiet tgħidhom mod. Għax l-ewwel se jasal, ġifieri.
Ħajdu rid-dinja.
Malta hija parti mid-dinja, ma narax illi m'hemmx possibilità li jasal Malta wkoll. Ġifieri mhux ħa ngħid żgur mhux se jasal Malta, jista' jkun li jasal għala, jista' jkun jasal xi ġan oħra, jista' jkun illi ma jasalx, ma jekk. Però aħna għandna preparamenti kollha għalli biex kemm jista' jkun inżommuh milli jasal Malta U jekk jasal, x'nagħmlu wkoll? Jiġifieri għandna preparazzjoni. Ok, ok. Imma inti ġifieri jekk jasal, tgħidu. Għaliex dak kull ma jrid ikun hemm xi ħadd sa jaqbad jiġi fuq ajruplan u jasal Malta. Hekk hu. Hekk hu. Ġifieri biex ma jasalx Malta rridu ngħidu ħadd ma jista' jivvjaġġa lejn pajjiżu. Hekk hu. Joħroġ joħroġ minn Malta. Imma ħadd ma jista' jidħol lejn pajjiżu. Imma jekk ikun hawn xi ħadd.
Ġifieri dan. Tgħidu mill-ewwel jew biex ma tallarmawx in-nies. X'kollu ngħidu? Mill-ewwel. Mela. Ġifieri nistgħu. Nistgħu naċċertaw ruħna li kif ikun hawn, Mhux biss ngħidu inti se Malta, tgħidilna. irridu ngħidu ma' d-dinja kollha, rridu ngħidu hekk jiġri, aħna qegħdin parti mid-dinja, qegħdin fl-Għaqda tad-Dinja tas-Saħħa, qegħdin fl-Ewropa, hemm ir-regolamenti Ewropej, irridu nirrapportaw immedjatament u hekk jiġri. Ok, in-nies qed isaqsu, pereżempju, ħa nieħu lilek, inti jekk tkun mistieden bħala Deputat Prim Ministru ċ-Ċina, tmur? Ara, mhux se nwieġeb bħala Deputat Prim Ministru għax inkella noħloq xi inċident diplomatiku. Bħala Deputat Prim Ministru rrid nara mal-Ambaxxatur ta' Malta, rrid nara mal-Ambaxxatur Ċiniż, rrid nara mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Holiday, holiday, immur iċ-Ċina. Issa ċ-Ċina mhux kollha, hemm fejn qed jinfirex dal-mikrobu huwa provinzja żgħira. Beijing mhux qed jinfirex. Beijing hemm każijiet imma mhux qed jinfirex. Sa, sa, sa. Issa, f'dal-każ fejn qed jinfirex, Jiena dejjem għallimt it-tfal tiegħi. L-inkwiet prova ħarbu, mhux fittxu. Jiġifieri holiday ma mmurx hemm, immur xi mkien ieħor. Ok, barra żomm. Imma bħala Deputat Prim Ministru. L-Ingilterra, l-Italja, issa. Le, le, issa oqgħod attent.
Differenti. L-Ingilterra u l-Italja każijiet iżolati hemm. M'hemmx, mhux qed jinfirex l-Ingilterra u l-Italja. Ħa ntik eżempju. Mela kuljum Fl-Italja, fl-Ingilterra, ikun hemm każijiet ta' meningite kuljum. Meningite huwa ħafna agħar minn dal-mikrobu, għax il-meningite joqtol ħafna iżjed milli joqtol dan. L-Italja jkun hemm, Ruma jkun hemm meningite kuljum. Imma ma jkunx hemm, ma jfissirx li l-Maltin ma jmorrux Ruma, ara kieku hemm xi biċċa minn Ruma fejn kont qed taqbdu l-meningite, ngħidu tmorrx lil hemm. Ma di hekk fejn hemm dawk l-ibliet fejn qiegħda tintieħed, tmurx. Imma fejn hemm każ wieħed jew tnej għax iżolati, le, dak a Issa, kif għedna l-ewwel, il-ħut. Ħa ngħid ħaġa oħra.
Għax biex inpoġġuha naqra l-istampa wkoll. Milli jidher sa issa, kważi 98 fil-mija tan-nies li jaqbadhom il-virus ifiequ kompletament. Jiġifieri biex, biex, mhux bħall-Ebola. L-Ebola nofs in-nies li jaqbadhom imutu. Dan l-virus, il-coronavirus, 98 fil-mija ifiqu kompletament, sa l-influwenza. Jiġifieri xorta wieħed irid joqgħod attent għaliha, imma ħafna inqas minn mard ieħor. Il-ħu qed tgħid emerġenza, eh? Emerġenza nazzjonali. Il-bieraħ meta rajt il-press conference inkwetajt għax hi, għandek emerġenza, għamlu xi ġurnata jiddibattu u jaraw, internazzjonali. Aħna konna magħhom ukoll, qed niddibattu magħhom ukoll, u meta l-ħu jgħidu dik il-frażi tfisser illi allura Qiegħed jinfirex, hemm riskju li jinfirex mad-dinja, u li tfisser li hu nifisha jkollha setgħat aktar milli kellha sa għada. Fil-fatt uħud minn esperti li se jkollna magħna kienu qegħdin ilbieraħ hemmhekk ukoll, qed jistennew ukoll. Mela, inti, inti qed tgħidu li għandkom tnax-il sodda. Għaliex tnax-il sodda? Tnax-il. Tnax-il sodda. Le, mhux tnax-il sodda. Huwa ta' mela aħna għandna ħafna sodod. Le. Aħna qegħdin ngħidu, ħa ningħaqdu l-istorja mill-bidu. Mela aħna qed ngħidu jekk ikun hawn xi ħadd li jiġi ġo pajjiżna, għax Malta m'hawnx issa, allura jrid jiġi minn barra, għax ma jiġix b'parcels dan, ma jistax jiġi parcel. li jkollu l-mikrobu, jiġifieri iġibu xi ħadd, insomma, għax il-mikrobu ma jgħixx barra għal aktar minn 48 siegħa. Bid-DHL, pereżempju?
Bid-DHL jekk ma tiftħux ma jsirx xejn minn dak is-saħħa. Imma irid. Iddera l-parir u tpoġġih ġo borża. Irid jiġi xi ħadd. Tħallih ġimgħa jew. Bażikament irid jiġi xi ħadd li. Insaqsu jgħidulna eżatt. Ikollu s-sintomi.
Mela jekk jiġi xi ħadd u aħna jkollna suspett li da, jkollna suspett li da għandu dal-virus, niżolawh immedjatament. Il-laboratorji ta' Mater Dei armajniehom biex inkunu nistgħu nagħmlu test li f'sagħtej itik test jgħidlek hux negattiv jew le. U jekk ikun negattiv, mela m'hemmx problema. Jekk ikun pożittiv, għandna unit ta' iżolament, mhm. mhux ġo Mater Dei, ġo binja oħra. Pożittiv u għandu ġifieri għandu. Ġifieri jekk għandu l-virus.
Imma għadu mhux maritu li għandu bżonn jitħoġġa l-isptar. Imma biex ma jinfirix il-mikrobu, għandna unit apposta mhux ġo Mater Dei ħalli ma jkunx hemm kuntatt ma' pazjenti. Qiegħed x'imkien separat iżolat u dal-pazjent inżommuh ġo l-iżolament sakemm jgħeddilu. Meta jgħeddilu jerġa' jkun. Qed ngħidlek tnax biżżejjed sodod. Għandna tnax-il sodda, s'issa ma għandna ebda każ, allura tnax loġistikament se ngħidu tnax, jekk ikollna bżonn iżjed nagħmlu iżjed, mhux problema. Jekk il-pazjent ikun marid biżżejjed li għandu bżonn l-isptar, anke ġo l-isptar għandna unit apposta li hi iżolata, irdoppjajna l-kapaċità tagħha f'dawn il-ġranet biex anke jekk ikollna numri għandna fejn nieħdu ħsiebhom u hemmhekk ukoll ħa nieħdu ħsieb. L-istess għamilna ġoċ-ċentri ta' saħħa kollha, għandna każi ta' iżolament, kwartieri ta' iżolament ġoċ-ċentri ta' saħħa, għandna l-airport, għandna l-cruise liner terminal, għandna Għawdex, jiġifieri kullimkien qegħdin preparati għal. Ok, issa, qed nagħmlu l-iscreening, tajjeb, qed nagħmluh l-airport, le? Issa, kull min ġej miċ-Ċina biss qed nagħmlulu? Qed nagħmluh, hemm dik li jgħidulha case definition, jiġifieri dinha nimxu skont ir-regoli tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u taċ-Ċentru Ewropew għall-Mard Infettiv, l-ECDC. Daw jkollhom case definition, jiġifieri inti jkollok il-kriterji u jekk persuna jkollu waħda minn daw il-kriterji jew daw kriterji jwasslu għal case definition, niskrinjaw. Mhm. Jiġifieri iva hemm mhux il-kulħadd qed niskrinjaw, mhm. ma dawk li jistgħu jkollhom riskju li jkollhom. Smajna li kien hemm eh, cruise liner f'xi 7000 ruħ. Dawn li waqaf Eh, xiex? Ma kienx. Le, ma kienx hemm Maltin u ma kienx għal Malta, le. U laqqas ma kien hemm ma kienx hemm nies infettati. Imma waqfu u ċċekkjaw.
Waqfu biex iċċekkjaw. Imma aħna qed niċċekkjawhom il-cruise liners, in-nies li jiġu mill-cruise liners. In-nies li jiġu cruise liners illi jkollhom il-case definition. Niċċekkjawhom ukoll. U n-nies qed isaqsu wkoll għax hemm ukoll l-Afrika. Ħa nkunu ċari, mhux kull min ikun ġo cruise liner ħa niċċekkjawh għax inkella mhux kull persuna li kull passiġġier li jkun hemm. Dawk li għandhom jaqgħu fir-riskju li jkollhom il-case definition, ġifieri skont il-kriterji internazzjonali. U qed isaqsu n-nies l-immigranti, pereżempju, assistiti. L-immigranti liema? Dawk li jiġu bid-dgħajsa? Dawk kollha jkollhom screening mhux għal din, għal mard ieħor. Jiġifieri minn dejjem nagħmluha dik. Kull immigrant li jiġi nagħmlulhom l-iscreening u ovvjament ħajkun ikollhom dan għanduh ukoll. Ħafna drabi jkollhom affarijiet li jistgħu differenti, jiġifieri niskrinjawhom għal kollox. Hemm Maltin li qegħdin iċ-Ċina Tkellimna anke b'uħud. Dawk, se jiġri xi ħaġa biex forsi pereżempju nġibuhom lura jekk iridu? Dan jiena informat għax din hija l-parti li jieħdu ħsiebha l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Informat li dawk li jafu bihom, għax jista' jkun hemm nies li ma jafux bihom, imma dawk li jafu bihom kollha ġew ikkuntattjati u qed joffrulhom assistenza jekk iridu jiġu lura lejn Malta. U t-tobba tagħna kemm huma preparati u mħarrġa biex meta mmorru għandhom u jkollna riħ? Imma mbagħad ikollna l-virus jindunaw. Dawn mħarrġin biżżejjed? Iva, t-tobba, l-ewwel nett it-tobba kollha għandhom it-taħriġ tagħhom u mdorrin. Imma dan virus ġdid, mhux hekk? Imma ma jfissirx li qatt ma raw virus ieħor jew differenti minn viruses oħrajn, jiġifieri jekk inti taqta' subgħajk u inti s-soltu tkun imdorri taqta' idawwulek idejk ta' naħa, ma jfissirx li għax imbagħad għandek in-naħa l-oħra mhux kapaċi. Kapaċi jindunaw, jiġifieri, bejn l-influwenza u l-coronavirus. Jafu x'għandhom x'jagħmlu.
F'dawn il-ġranet aħna ħriġna struzzjonijiet li batnihom lil kull tabib u wkoll qed nagħmlu seminars biex it-tobba jkunu jistgħu jaqdu l-mistoqsijiet tagħhom u anke fejn jidħol il-biss protettiv, jiġifieri ta' kif jilbsu u jinżgħu l-ilbies protettiv. Il-biss protettiv f'pajjiżna kellna diġà 10,000. units ta' dispożittiv, sidnihom għal 160,000 biex jekk konna il-virus ġewwa pajjiżna, in-nurses, it-tobba u n-nies li jkunu qed jieħdu ħsiebhom jibqgħu saħħithom huma ħalli jkomplu jistgħu jieħdu ħsieb il-pazjenti. Il-vaccine għaliha din? Ma hawnx. Ma hawnx.
Imma virus ġdid.
Taħseb ikun hawn? Eventwalment iva, imma vaccine ma jeħroġx minn ġurnata għal oħra. Ġifieri ara l-Ebola, l-Ebola li kienet ħafna iżjed u għadha ħafna iżjed perikoluża mill-coronavirus. U kien hemm xi erba' snin ilu, xi erba' snin ilu, kien hemm dik il-biża' li ħa tinfirex u toħroġ mill-Afrika u ddur ma' kullimkien, u fil-fatt kien hemm każijiet barra l-Afrika. Biex sabu virus, biex sabu vaċċin, jiġifieri dik kienet daqshekk serja, issa. xi sena ilu, wara tliet snin jiġifieri, u kienu qed jaħdmu, l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tippompa l-miljuni fih, jiġifieri idum is-snin. Fadlilha, fadlilha.
Imma jekk tiġi, ovvjament imbagħad ikollna. Jekk ikollna l-vaccin.
B'xejn, u x'hekk. U x'hekk, bħalma nagħmlu l-influwenza. L-istess ħaġa. Iva, aħna l-influwenza nagħtu madwar 100,000 fis-sena vaċċin. Hemm ħafna domandi oħra, imma hekk, issa aħna li se nagħmlu se nifqu miegħek u se mmorru mal-esperti għaliex naf qed issaqsu kif tkun taf, kif ma taqbdekx, għax din hi ħaġa importanti. Jekk hekk jistax taqbad il-clip u l-qtates, hemm ħafna pakketti li jiġu, insomma, hemm ħafna affarijiet ba Intom tistgħu taqbdu iċċemplu u ssaqsu li tridu. Hawn l-esperti, iltqajna magħhom aħna u vera interessanti. Ukoll se jkollna magħna biex anke nsiru nafu min hu jew min hi dan il-virus. Se jkollna intervista esklussiva mal-virus ma' Corona Virus, and Corona Virus. Bqgħu magħna, minn ftit ieħor. Grazzi, grazzi ħafna li kont magħna.